Cla caba ta invita bo dunando bo e urna unda bo tin cu bay vota. E dianan ta cerca, un dia hopi importante, um, sigur pa bo haci uso di bo derecho, no? Si a vooral e hobennan, hopi di nan ta bisa, ay no, mi no tin vota, sho nan haci esaki. Hunto cu nos awe den partido mep, nos tin hunto cu nos Alvin Molina den cas, sigur hermano Felice Tari, bon bini na XFM. E studio di mas moderno ki nan Aruba. Kebbe un felice tardi. Bon bini kinan na XFM. Yeah yeah yeah! Bon tardi Mister Tarek.
Masha danki pa risibi mi kinan. A blessed day Aruba. No, sigur wak.
Bo sa, mi ke kuminsá einan pasobra mi no tabata sa ora mi a tende bo jingle ku ta toka kinan na XFM. Mi a bisa, wow, e jingle ta bon, pero tin ora mi ta purba di di di lesa ta kòt e kantante. Pero Ama keda su surprise ku ta bo me a kant'e. Ke men ta bo mes a kanta bo mes un jingle ke bo tin un historia di kanta of bo hobby konta nos. Well, back in the day si mi tata hasi poko desòrdo. Temponan a mi a kuminsá ku e difuntu Nando Brown. Ok. Mighty Breaker huntu ku Nicholas un amigu di nos di Jamaica. Nos ta tin un grupo di rap, dancehall, algu asina. Tempu di BMW nan, Master Gustonan, Key Hendrick Tevredenan. Dus asina e lo kuminsá Hendrik de Vries tambe?
E tawata den BMW Oh, mi tur di sa, mi ta kere esaki nan ta kosa mi promé ku mi tempu, ku mi no tabata sa di esakinan ke men, dus bo tabata kanta ku tur esaki? Si, si, si, despues di e grupo di rèpè mi a join vários banda musikal. Ok. Anto mi genre tabata mas tantu eigentlik reggae, dancehall, zouk, kadans, e tipo di kònen mi tabata kanta. Anto ya, eigenlijk mi gusta semper. Fei eh, chikito mi full mi familia ta den, eh, den muziek, Ok. familia Molina. I ehm, ya, ma keda ku esei den mi sanger. Anto bo hasta ultimo elekshon kaba mi mes a kanta e jingle ei tambe. Bou di, Ok. eh, si, bou di maneho di eh, Master Markies, ei, homber kita tremendo boy. Ke men, Eh, pero awor ki dezi ku bo drenta politika mi ta kere bo tin basta tempu bo no ta muchu den musika man of mi ta mi ta robes. Korekto, awor mi tin segun mi ultimo bia ku mi a partisipa tabata den Kalipso Kontèst un kuater aña pasá, Ok. sei tabata ku Buleria, anto ei pero e chin mi eh ke bai bèk Awor ke riba men bini wa steji. wa mi mi mi por konfirmá ku mi ta MC di otro aña di KIC Soca, ke Alright. men nos por konta ku bo riba steji? Ah, well, ban pe.
Mi ta kere Let's ta do bon, this, awor.
sí. E ta un parti hopi dushi di nos kultura, anto sigur ku gran parti di Aruba ta gosa di dje. E ta algo positivo pasá pa ta aktivo den di músika i e ta algo ya unu bes pa ta den dje Bon ta sali.
e ta difísil pa hala gèt. Bo bo kaba di menshoná e parti di karnaval i sigur mi sa ku bo persona anto tin planesnan anto pa Carnival Village, no? Sigur komo un persona representando San Nicolas

Anto ya, nos ta mira lastimamente ultimo dekadanan kos ta bai hopi atras enan, anto di bai na Aruba ta gosa di e potenshial ku tin di San Nikolas, ekonomikamente bo sa lo kual e ta trese na pa kaha di pueblo pero foral tambe kua bida sosial, kua selebrashon di kultura. Anto nos ta buskando kiko ta eigenlik un par di kos reyel anto ku nos por logra den un temporada relativamente kortiku. Anto un di nan, mi a berdad manera bo ta bisa ta e e Carnaval Village, pasobra e ta para ainan. E idea kisas na comienso ora nan a cuminsa traha cun e tawata ta bon, pero nunca e no a wordo finalisa. At least mi ta kere cu e no a wordo finalisa, pasobra manera e ta para e no ta wordo husa tampoco. Dus awo mi a entrega varios mocion, desde dos aña pasa caba, riba e topico aki, pa wak si for di e e area di cultura, for ta di infrastructura, por inverti den e Carnaval Village aki. Anto finalis'é. Hasi algo bo sa inmensamente grandi i bonita. Sorry pa cortá, pero segun mi e ta e ta dus no ta como starting from scratch. Bo tin un Carnival Village caba, ke men mi no ta suponé ku ta bai kosta hopi pa bai finalis'é, of mi ta rob'é?
E plaka ku ta bai kosta ta substancial, skato por ta un dos miyon nei, pero relativamente esei ta chikito pa lokual e por trece. Pa e por trece nog mas pa e cultura, pa arte, pa. Por sa e bida sosial, lokual e aktividatnan, konsiertonan ku por bin riba riba, e invershon ta hopi chikitu. Pasobra si nos mira awo, esei ta e motibu dikon e no ta wòrdu usá. Pasobra no tin un stage fiho heden, anto no tin un muraya ku bo por ser'é pa organisá un evenementu heden. Anto esei ta e rísiko grandi ku tin pa e promotornan, ku eigenlik no ta interesante pa nan organisá algu. Sigur. I lokual nos tin riba mesa, e grandesa di e stage ku ta bai tin. E, e ta bira echt un, un, un venue top of the line. Anto mi tin varios promotor a bisa mi cabo, hey, si es hey queda klaar verdad, verdad, maar nebo ta bisa, tur evenementen bai pa riba. Paso no tin algo otro. Nos tin Haber Arena, verdad, pero esai tin mesun problema. Tambe bo mester traha un stage cada biaha. Correcto. pa Y bo eta tin- costa hopi, pues, Kost eh. a hopi plaka.
100 mil florin na bisa mi, so Sí, eta sí, hopi sí, plaka. sí. Ba, ba, ba, ben, ta suma den aire. Ah, no, ta berat. Ta, ta, ta Sí, suma sí, nan sí. alto. Pesei pa mi. bo set up stage cu sonido. Ke men mi ta sigur ku tin un lugá ku e infrastruktura pa esaki. Mi ta kere komo un persona ku ta traha den e mundu di evento, mi ta kere e lo yuda hopi promotor pa tin algu asina. Klaro, klaro, pasobra una bes bo tin eseinan fixt kaba, anto nos djis un stage di plywood no, pero ègt algu super bonito kompleet ku kleedkamers, instalashon pa djis pin pega lus enzovoort. E ta bira hopi interesante pa tin tur sorto di concierto nacional, internacional enan tambe. Bo por imaginá con Aruba por goza di esei un biaha mas? Bo por imaginá un Calypso Contest un biaha mas, mescos cu tabata antes? Mi sa si bo a mak e mening Sport Park. No, ami no a mak mening Sport Park. Ami ta. Laat mi bisa bo, diesdos mil hende den un park. ta celebra cultura di Aruba bo sa, anto mirando no solamente cu el a bay for di San Nicolas pero si bo wak te unda e Calypso Contest ta bay awo si bo haya un par di shen hende den e venue ta hopi e ta toch jammer pa algo asina bunita grandi cu nos por tin na Aruba pa celebra di dje si nos djis tin e venue ey na ordo Ey, mi por magina cu full Aruba ta bay a tende otro vez. Sí, bueno, na un banda mi ta comprende e parti di ora nos wak un Stichting Musica, por ehempel, cu ta organiza esaki, mi ta comprende cu nan ta meti nan gastonan. M'a Neba a menciona miles y miles di florin pa pone un stage, cu un ehempel, cu tin e stage aki cla caba, mi ta sigur e ta baha e gastonan di e organisacion, ku e gastonan, e e e suma pa bo renta bo entrada por ta hopi mas abou, ku ta ser mas aksesibel pa hopi hende. Korekto, Keme mi mas- ta sinti esei ta super bon idea. Mas aksepsibel pa e hendenan ku kier em, te bin anto gosa di e evenemento. Sigur. Pero mas interesante pa esnan ku ta partisipá den e kompetensia tambe, no? Pasobra enan e plaka por bay bek na e artistanan. Pues pa nan di nan turno atrobe sigui inverti den nan arte. Dus di tur sort di manera e ta un win-win-win-win situation. Anto mi tin ku bisa el a tarda basta, anto ya yammer genoeg asina den gobier. Mi mes ta bini di ambtenarij dus mi sa tur kos ta bay slow. Dus mi tin dos aña i piko kaba ta bezig ku ne. Pero mi ta hopi kontento ku awor nos tin un minister di turismo i un minister di kultura ku. ta a bisa cu nan ta bay pone e placa riba mesa pa esaki por bira realidad. Jammer genoeg gobierno a cay, dus e no a keda cla ainda, pero e ta algo in process anto cu ta bay keda cla. Super. Awor nos ta keda den San Nicolas pasobra bo ta un persona, mi ta sinti cu desde cu bo ta drenta politica bo a semper para na pa San Nicolas. Awor ki ta e prome biaha cu San Nicolas por bay conta cu un hotel. Awor tin hopi hende tabata contra, algun tabata pro. Abo ta pro of contra di tin e hotel aki? na San Nicolas? Wel, en principio ami ta contra, pasobra mi tambe ta haña cu Aruba tin suficiente hotel caba. Nos tin suficiente hasta cuponan di trabou pa tur nos Arubianonan por traha na e hotelnan. Pasobra esei ta eigenlijk un di e metanan primordial di con nos kier turismo akinan. Pa nos hendenan tin trabou, pa e comercio tin na negoshi, Pero awor e ta para bira òmgekeerd, e ta para. Tin muchu trabou i tin hende. Por sabe ke men? E ta parse ku nos tin ku zòrg pa e hotèlnan por drai, ento p'esei ta buska hende dja afó. Nò, e mester ta òmgekeerd. Nos mester buska mas hotèl den momentu ku nos ta sinti na Aruba nos mester di mas turista, nos mester mas di kupo di trabou. Pero esei no ta e kaso. Dus en prinsipe ami ta haña. Morda di nòf hotels na Aruba. E diferensia ku esaki ta, el a wòrdu, e desishon a wòrdu tumá mas ku seis aña pasá kaba, anto e diferensia ta ku e ta bai na ta na San Nikolas. E ta e promé i wòt mei betrèf nògmals e último hotel di e magnitut aki pariba di brùg, pero mester di algu. Wèrdè e ta turismo, wèrdè e ta un otro tipo di un industria, oil, agrikultura. orange economy whatever pero San Nicolas mester di un boost anto e hotel sigur por yuda cu esey. Awor e hotel aki tin otro bisonderheid cune cu e ta un all inclusive hotel ke men en principio tur e guestnan ta keda den e hotel cu otro palabra nan no ta bay e hotel no ta bay beneficia jun hende pafor di e hotel Pasobra niun otro negoshi no tabata echt gosa di lokual e hotel tin. Dus p'esei di basta tempu kaba nos a aserká e gerente di hotel for di parlamento i riba mi petishon tambe for di gobièrnu. Vários minister ta duna un oido n'esei. Hopi danki p'esei. Sinta ku e gerente di hotel, doño di e hotel, bisa ei kon huntu Dus hotel i pueblo por garantisá ku e e proyekto grandi aki por tin un efèkt positivo di bèrdat pa e distrikto. Anto tin hopi kos ku nan por hasi, pero si nos no tuma inisiativa pinti nan por ta nan no ta ni pensa riba esei, pasobra pa nan e negoshi ta e promé kos. Meskos, m'a bisa wòrdu i kaba over di e hendenan ku ta bin traha einan. Pa kualke hotelero, si nan mester trese mil hende dja afó pa bin traha, pa nan tambe ta mesun kos, tòg? Pa no, no se ta hasi un diferensia. Dus p'esei nos a puntra nan, What about un job fair? Bo sa zòrg pa hendenan lokal, hendenan pariba di brùg ku awor ta traha Te na otro banda di Aruba por treha mas tres, traha mas cerca di cas pa hopi placa cu tempo. Bo sa, nan a exceed nos expectation, nan a bin hasta cu un recruitment office den curason di San Nicolas pa e hendenan. Bo sa, this, this is what we're talking about. E goodwill t'ei, pero nos mester tuma e, tuma e iniciativa, anto nos mester acerca nan, punta nan con nos por colabora cu otro. Otro topiconan, nos a papia di cultura caba. Hotel por yuda grandemente pa promove nos cultura. Dor di bo sa, no organisá algu per se riba nan premises, pero serka.
Juist. Anto propagandá esei. Propagandá na nan guest ei, bo sa, bo ta ke wak algu di Aruba su kultura, sali pafó. Drenta Sentro di San Nicolas, otro kamindanan, anto gosa di lokual e pueblo mes tin di ofresé. Pa restaurant mesun kos, nan ta bai tin varios restaurant pero nos a palabrá kaba ku niun di nan menu ta bai ofresé algu lokal, algu karibense. Dus atrobe nan ta bai yuda promové komersio pafó di hotèl. Anto asina tin riba medio ambiente, infrastruktura ensevoort hopi kos ku nan por traha kuné. Dus pa kontestá bo pregunta, en prinsipio no. Pero e por bira algu hopi great. Awor no scuchando bo mi ta mi ta sinti emocion mi ta sinti am con bo ta papia di di San Nicolas di curason no bo ta bo ta papia di San Nicolas am cu bo tenia na curason na pecho cu esey ta bo prioridad awor am e parti ban mi ke touch e parti ta un am all inclusive hotel bo ta sinti si esaki ta mi por ta mi opinion bo ta sinti cu actualmente San Nicolas Ta na e nivel di comercio pa ofrece e turistanan bin afo. Pa mi usa un voorbeeld, den weekend pasa mi a bay tin un fotoshoot den e cayanan y mi ta wak hopi lugar cera. Nos ta mira e restaurantnan, tin bon, tin un Camini's, tin un O'Neil's cu por ofrece esey pero mi no sa si Parti comercio tin mucho cosa bo aki na San Nicolas. Hopi lugar a cera, no tin hopi negoshi mas. Bo ta sinti cu esey ta algo cu por, mi no sa con e coneccion ey ta bay. No, no tin.
Exactamente e motibo dicon tanto aña pasa a dicidi pa haci un hotel all-inclusive pasobra den e districto mes no ta tin mucho cos pa ofrece na clientenan. Poko poko, mi tin ku bisa si bo ta wak kosnan ta kresiendo. Pa menshona un par di tremendo restorant ku no solamente awo, pero asta fe promé ku pandemia, durante pandemia a keda kabes riba riba riba lamá, duna e mesun servisio, e mesun kalidat na nan klientenan. I ku tin hende tambe dep ariba pa kominan. Dep ariba. Tur busnan yen yen ta bai ariba. O'Neil's, Camini's, manera bo ta menshoná. Tin vários mas ku a habri awor tambe. Dessalines ta un restorant ku haitiano, karibense ei sublime. Basta artista ta hasiendo bon trabou tambe, no solamente pa e lokalnan a embeyesá e kayanan, pa nos bishitantenan tambe. Nos tin komersiantenan ku ta kuminsá kumpra e edifisionan, kuminsá invertí den diferente negoshinan. Anto p'esei mi ta bisa tur ora nos hendenan lokal di Aruba, foral hende di San Nikolas tambe, this is the time to invest! Bo ta, si bo tin un plan, un idea, un pashon pa bin ku kualkier servisio, kalkier produkto pa klientenan lokal òf bishitante, This is the time to invest. No laga otro hende bin dja afó anto tum'é Cu sa over di pasa nos. hopi, no?
Cu ta jammer genoeg ta pasa hopi, si. E mama tin di hopi hende a menciona diferente planesnan ora nos a nos ta keda den San Nicolas, a mi ke keda den e area aki, am, mencionando diferente planesnan cu e tereno di Refineria di Aruba Um, tin algun ta bisa desmantelá, ku ta bai kosta hopi plaka. Di loke ma, ma mi por a komprondé di diferente kandidatonan, mi por a komprondé ku esaki por tin un kosto di tres shen miyon um, pa, pa por desmantelá tur kos. Un tereno grandi ta. Um, tin planesnan pa hasi esaki un port pa, pa krusero. Pero bo ta mira esaki un oportunidat pa Aruba pa hasi un, un, un, un port pa e, e, e, e kruseronan por para òf no? Bo sa, Terk, Mesun entusiast ku mi ta papiando over di otro proyektonan, mesun not entusiast mi ta bai ta over di e tereon di RDA ei. I dikon? Pasobra añas trai acias, dekada trai dekada, gobièrnu trai gobièrnu nos ta skucha tur sort di plan pa ku e tereno ei. Tantu MOU a wòrdu, Memorandum of Understanding, a wòrdu firmá, fiestanan a wòrdu organisá, pero nada un sosodé. Dus.
Pa mi mes, anto ken ku puntra mi, mi ta bisa bo sa kiko e momento ku mi wòrdu invitá pa un spantenbier. e ora mi ta kere bo dei. Pa mi e MOUnan no tin muchu balor mas. Nos a wak riba otro terenonan tambe, pero sigur riba e tereno di RDA, bèrdat hopi plannan tin. Anto ami, onestamente, riba e ideanan ku mi a wak a bini riba mesa, komersiantenan ku a bini presentá nan idea, E no mester kosta Aruba niun sèn, asta e por trese hopi sèn aden. Mane bo a bisa, e tres shin miyon pa desmantelá, eigenlik e ta un oportunidat pa trese plaka aden. Paso tin kompanianan ku ke bin ku nan desmantling fábrika ku nan ta djis henka Hero bieu aden, anto di otro banda Hero nobo ta sali. Otro pama, nan tin un business plan. Kon por Enkele kapitalisá ku e por bira un export product? Nan asta bin ku idea pa trese cruise ship nan bieu, otro barko nan bieu, for rond di mundu, hink'é den e fábrika un banda, anto otro banda bara di hero nobo ta sali ku por wòrdu eksportá atrobe. Dus op sih, segun ami, e no mester, no supos di kosta pueblo di Aruba i un plaka, Hopi ideanan tin, hopi ideanan worde presenta, pero a gewoon bira tempo pa gobierno tuma un decision, ok, this is what we gonna do, anto den tanto tempo nos ta logr'e. Mi ta bisa cu no a purba. Nos ultimo minister di Energia a purba varios cos. Tatin con ta bisa contratiemponan cu e hendenan cu a organisa cos basa cu a laga nos como Aruba na caya, pero a gewoon bira tempo pa algo worde finalisa, anto nada mas di celebra E kosnan chikito no spantan bier e ora nos ta papia ku nos a logra algu. No, great, great ku bo ta bo ta mira e opshonnan, pero tanten ku no tin un plan bo no ta bo no ta sopòrta esei. No, no, no, no, apsolutamente no. Pasobra ho hoidei no tin hopi, basta e e luga ta hopi sushi dor di tur e kontaminashon, e sanering hasi no limpia di e luga ta bai kosta hopi plaka, òf kisas no, òf por hasi algu otro ku no tin Rekirí tantu invershon por ta pa ku agrikultura, pa ku turismo, e kruz ship ku bo a bisa tambe ta bunita. Dangui a bin ku un idea pa viviendanan. Hopi ideanan tin, pero e momentu ku nogmas mi wak algu fiho pa hasi nan, e ora nos ta pa Petroy. Awo komo un persona ku a studia i traha den e área di hustisia, esaki ta bo área i sigur bo tin hopi planes p'e. Si bo mester bisa bo prioridat number uno den e área di hustisia aktualmente pa Aruba, ke lo ta? Wel, berdad, binti i sinku aña den kuerpo polisial. Ey, nos kuerpo polisial ta hasiendo tremendo trabou. By the way, no ta por nada ku Aruba ta un destinashon turístiko asina hot, pasobra nos ta e lugá mas sigur den Karibe, anto un di e lugánan mas sigur na mundu. Anto esei ta pakiko? Esei ta pador di nos, nos hendenan. Nos ta bringa pleita, hasi mous ku otro, pero eigelik nos ta brindando un siguridat ku asta hendenan ful rònt di mundu ta bin Aruba speshal p'esei. Pe lama, pe santo blanco, pero vooral pe siguridad cu nos ta brinda nan. Sigur.
Bisando esai cu descu ta polis ta zorg pe esai haciendo tremendo trabao, pero mi sa tambe cu polis su so no por hacié. Bo sa, ami ta papia semper over di e trinity di siguridad cu ta husticia, claramente, pero tambe cu ta enseñansa y e mundo social. Dus, unda bo ta inverti den enseñansa, unda bo ta zorg cu hende tin pan riba mesa, Ku e hóbennan tin algu positivo pa hasi ku nan tempu liber, outomátis esei ta bai kontribuí na e seguridat di e pais. Dus lokual, ami ta purba promové un di e moshonnan ku mi a entregá, un petishon na gobièrnu ta mita pa, plis, invertí mas tantu posibel den e polis di bario. Pues e polis di bario ta esun ku konosé tur hende den su bario. Tur Oké. hende den su bario konosé. Esaki tabata algu ku ta tin tempu na ya kaba, tò? Sí, pero el a wòrdu neglishá. Oké. Un idea di hopi tempu pasá kaba, pero el a wòrdu, un, neglishá i no sufisientemente invertí den dje. Dus pa duna e polis di bario su sufi sufisiente outoridat, sufisiente opleiding, tools, ensofort, pa e por hasi su trabou bon pasobra Wou. e. T'esun ku tin kontak ku departamentunan sosial, di hustisia, di FCCA, infrastruktura, ensovoort, limpiesa, ku por perkurá huntu ku e habitantenan di bario mes pa e bario keda riba keda riba un nivel di seguridat. Dus eigenlik esei ta lokual m'a bringa p'e mas primordial pa e e e unity Entre husticia, enseñansa y e area social, anto social tambe ta cultura, deporte, como ta bisa musica, tur e cosnan eigenlic cu ta contribui na un manera positivo pa pasa bo tempo liber, tur esainan ta ta contribui na un seguridad kinan Aruba. Master omo.
Ey sigur Alvin mi ke gradici bo, gradici bo pa tei esaki nos a habi un rato. Mi sa ke dianan kita bai ta hectic, ta bisa bo dje hopi esey. Sigur mi ke deseá bo éksito, deseá bo forsa, pasobra ta bai ta temporada masha drùk mes por dilanti i mi ta bai duna bo e oportunidat pa papia ku nos oyentenan pa kiko nan mester depositá nan voto pa bo persona. A foral e último dos simannan ta bai ta hopi hèkte. Tur e makinarianan di kampaña ta riba kaya. Pero, ya, eingelik mi tin ku bisa promé ku Aruba nos ta bendishoná, bo sa, di vários manera. Y politicamente tambe nos ta bendiciona. Ma neo isa wari, nos ta pleita rabia su contra otro. Claro! Pero si wak con nos ta celebra nos em, democracia na Aruba, politica na Aruba, e ta un manera relativamente sano. Si bo wak den otro paisnan cu nan ta mata otro, busca otro cu problema di berdad, nos ta haciendo esai hopi bon cabros. Esai sigur ta un elogio anto cu nos Bon pa nos realisa esai tambe, no? Kon bon eigenlik nos ta. Pero esai no kementi ku nos no por mehorá. no, klaro.
E dichi ta bisa, je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. right? Anto, am, unda ami ta kere ku nos por krese ainda, anto esai ta pa tur votadornan Aruba, pero vooral pa e, e votadornan um, hoben, first time voters. Um, Tuma e voto ei na serio, bo sa, e ta un derecho ku bo tin, pero eigenlijk e ta un responsabilidat tambe, bo sa. Sigur. Sin bo voto nos no por traha un gobièrnu ku ta sigui lokual bo ta kere ta nesesario, bo sa. Dus duna bo sosten, duna bo konfiansa na un persona, un, sigur, ku a demostrá kaba ku e tin e eksperensia, ku tin e konosimentu, ku tin e logronan, kaba ku e ta bal bo voto, ku e ta meresé bo konfiansa, i di dos, ta mesun importante, ku e ta dispuesto, ku e tin e intenshon pa usa su abilidatnan na bienestar di pueblo. Master. Ya, dus pa e tin e intenshon di bèrdat usa su abilidatnan pa duna un servisio optimal na pueblo. P'esei esei ta e dos kosnan ami ta kere ta sumamente importante pa bo realisá promé ku bo pone bo voto pa un hende. No, master, sigur Alvin thank you so much, ha? Éxito den e próksimo dianan. Masha danki, Mister Tarek. Yes!